Salam eziz ýeleşler bu men barmak köse pytaý dilini öwredýän Saryhan. Bu gezekki wideomyzda men esasan HSK bire degişli bolan ýigrimi sany sözler barada aýdyp geçerin. Sözler edil sözlükde ýerleşi ýaly tertipde saýlanyp alynandyr ýagny A harpdan başlap Z harpa çenli. HSK nämedigini bilmeýän bolsaňyz, onda meniň geçen gezekki düşüren wideomy açyp görseňiz, düşünersiňiz. HSK bir-ä jemi ýüz elli sany söz degişli, nesip bolsa olary geljekde bir-birden öwreneris. Bu gezekki wideomyzda diňe HSK-ä degişli bolan ilkinji ýigrimi sany sözler hakda aýdyp geçmekçi. Size peýdasy deger diýip umyt edýän. HSK-birde duş gelýän ilkinji ieroglif, ýagny şu görýän ieroglifiňizdir. Ol Aý, Aý diýip okalýar. Aý diýen ieroglifiň manysy örän köp, ýöne HSK-birde onuň diňe iki sany manysy agzalyp geçilýär. Ýagny onuň birinji manysyna söýmek, ýagny adama ýa-da bir zada bolan çuň duýgy Diýmegi aňladýar. Söýmek diýmegi aňladýar. Geliň sözlemleri okaýas. Wo. Wo. Aý. Ni. Wo. Aý. Ni. Bu bolsa türkmençe men seni söýýärin diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem. Wo. Aý. Wo. Da. Gongzuo. Wo, aý, wo de, gongzuo. Türkmençe terjime etsek, bu sözlemi, ýagny Men öz kärimi halaýaryn diýen manyny aňladýar. Aý ieroglifiniň ikinji manysy bolsa, bir zat etmegi halamak ýa-da gowy görmek diýmegi aňladýar. Sözlemi okaýas. Ta, aý, kan, diýen ýiň. Ta, aý, Kandeniň, ony türkmençä terjime etsek, ol kino görmegi örän gowy görýär diýen manyny aňladýar. Bu ýerde üns bermeli zadymyz, ýagny Aý diýen ieroglifiň ýazylyş usuly, ýagny şu görýän şekiliňizdedir. Onuň ýazylyş yzygiderligi, ýagny şeýleräk. Mysal. Bu görýän ieroglifiňiz Ba, Ba, Ba diýip birinji tonda aýdylýar. Ol sekiz diýmegi aňladýar, ýagny sekizlik san, sekiz. Sözlem okaýas. Ta ýou i ge ba suý de er zi. Onuň sekiz ýaşly ogly bar diýen manyny aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyş usuly bolsa şu ýerde görkezilendir. Üns berip serediň. Indiki sözlem. Bu görýän ieroglifiňiz, ýagny baba. Baba. diýip okalýar. Bu ieroglifiň manysy, ýagny kaka diýmegi aňladýar. Maşgala aragatnaşygynda çaganyň iň ýakyn hossary bolan erkek adam ata, ýagny kaka. Gel sözlemleri okaýas. Wo, baba, shi, lao shi. Wo, baba, shi, lao shi, Meniň kakam mugallym diýmegi aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa Beýzi, Beýzi diýip okalýar. Bu bolsa bulgur ýa-da stakan diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Jyga,

Beýjing diýip okalýar. Bu bolsa Pekin, ýagny Hytaýyň paýtagty Pekin şäheriniň ady hytaýça Beýjing diýip okalýar. Sözlem okaýas. Beýjing şi Zhongguo de şoudu. Beýjing şi Zhongguo de şoudu. Pekin Hytaýyň paýtagtydyr. Ieroglifleriň ýazylyş yzygiderligine ünse seredýäs. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ýagny Ban, Ban diýip okalýar. Bolsa kitap-depder üçin ulanylýan mukdar ölçeg söz. Mukdar ölçeg söz diýmek näme? Hytaý dilinde ähli atlaryň özüniň mukdar ölçegi bar. Meselem, bizde bir sany galam diýşimiz ýaly, bir sany, ýa bolmasa-da bir tokga sogan ýa-da bir diş sarymsak diýilişi ýaly, şu ýerdäki tokko diş diýenimiz mukdar ölçeg söz diýip terjime etdim. Hytaý dilinde-de hemme atlaryň öz mukdar ölçeg sözi bar. Meselem, kitap. Kitap diýmek hytaýça ol şu diýmegi aňladýar. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ýagny kitap üçin, depder üçin, ýagny şular ýatly atlar üçin ulanylýan mukdar ölçeg sözdür.

Ýagny stoluň üstünde bir sany kitap bar diýmegi aňladýar. Ieroglifyň ýazylyş usuly bolsa şu ýerde görkezilendir. Üns berip serediň. Indiki söz. Bu görýän sözüňiz, ýagny bu köçi diýip okalýar. Bu köçi. Aslynda şu görýän ilkinji birinji duran ieroglifiňiz aslynda dördünji ton okalmaly. Ýöne ikinji gelen ieroglif olam dördünji tonda bolanlygy üçin birinji gelen ieroglif ol ikinji tonda okalýar. Ýagny şu ýokardaky şu görşüňiz ýaly. Meselem bu kçi diýip okalýar. Emma bu kçi diýip okalmaýar. Ol ýalňyş. Ol bu kçi diýip okalýar. Bu diýmek näme diýmek? Ýagny buny türkmençe terjime edenimizde baş üstüne, ýagny minnetdarlyk bildirmek hökman däl, zerur däl diýen manyny aňladýar. Geliň, sözlemleri okaýas. Meselem, Şeşe. Şeşe. Bu minnetdar, sag boluň. Bukaçi. Bukaçi. Bu bolsa baş üstüne, ýagny minnetdarlyk bildirmek hökman däl diýen manyny aňladýar. Ieroglifleriň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Esasan-da, şu görýän ieroglifiňiz has-da çylşyrymlyrakdyr, olara üns berip serediň. Indiki ieroglifimiz, ýaňy agzap geçişimiz ýaly, bu ieroglif Ýagny bu, bu diýip dördünji tonda aýdylýandyr. Bu diýmek näme? Bu ieroglif näme diýmegi aňladýar? Ýagny işligiň, sypatyň, kömekçi işligiň ýa-da hallaryň öňünde gelip, ýoklugy aňladýar. Meselem, sözlem okaýas. Zhega difaň, zhega difaň, bu pýawliaň. Bu pýawlaň, şu ýerde görşümiz ýaly, bu sözüniň soňundan pýaw, ýagny dördünji tonna ieroglif gelenligi üçin bu sözi üýtgeýär, ol tony ikinji tona üýtgeýär, dördünji tondan ikinji tona üýtgedi. Bu pýawlaň. Şeýle okalýar. Bu bolsa türkmençe terjime edemizde bu ýeri owadan däl diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem okaýas. Ta bu çy ro. Ta bu çy ro. Bu ýerde bu ýerde görşüňiz ýaly bu diýen ieroglif dördünji tonda okalýandyr. A bu sözlemde bolsa ol ikinji tonda okalýar. A bu görýän sözlemiňiz türkmençe ol et iýenok diýen manyny aňladýar. Bu diýip okalýan ieroglifiň ýazylyşy şu Görýän şekiliňizedir. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ýagny Çaý, Çaý, Çaý diýip, dördünji tonda okalýandyr. Ýagny bunuň manysy bişirilip taýýarlanýan iýmit ýa-da nahar. Nahar diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Zhongguo Çaý.

Cha diýip okalýar. Cha bu ieroglif, ýagny çaý diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Wo, wo, xiang, he, cha. Wo xiang, he, cha. Wo xiang, he, cha. Bu diýmek, men çaý içesim gelýär diýen manyny aňladýar. Ieroglifyň ýazylyş yzygiderligine, ýazylyş tertibine üns berip serediň. Indiki sözlem. Bu görýän ieroglifiňiz çy, çy, çy diýip okalýar. Bu diýmek iýmek diýmegi aňladýar, ýagny ol işlik. Sözlem okaýas. Ni xiang Çşşşammo. Sen näme iýesiň gelýär diýen manyny aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy bolsa şu görýän yzygiderligindedir. Indiki söze geçýäs. Bu görýän ieroglifiňiz, ýagny çuzuçy, çuzuçy. Çuzujy diýip, ählisi birinji tonna okalýandyr. Bu diýmek taksi diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Woman çy zuo çuzu çy laý da. Woman çy zuo çuzu çy laý da. Biz taksa münüp geldik diýen manyny aňladýar. Bu ýerde ieroglifiň ýazylyş yzygiderligi görkezilendir, olara üns berip, dykgat edip seredýäs. Bu örän ieroglifiňiz Da Tian Hua, Da Tian Hua, Da Tian Hua diýip okalýar. Bu ieroglif näme diýmek? Ýagny ol jaň etmek diýen manyny aňladýar, bu-da işlik. Da diýen hua. Sözlem okaýas. Wo. Şenzaý. Geý ta. Da diýen hua. Wo. Şenzaý. Geý ta. Da diýen hua. Men häzir oňa jaň edeýin diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderliligi şu görýän şekiliňizdedir. Bu görýän ieroglifiňiz, ýagny Da, Da, Da diýip dördünji tonna okalýar. Da diýmek, ol uly ýa-da ullakan diýen manyny aňladýar, ýagny ol sypat. Sözleme goýas.

Ol meniň hytaý dili mugallym diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligi şu ýerde görkezilendir. Indiki sözleme geçýäs. Bu görýän ieroglifiňiz diýen, diýen, diýen diýip okalýar. Bu ieroglifiň manysy, ýagny sagat. Meselem, altmyş minutdan ybarat bolan wagt aralygy sagat diýmegi aňladýar. Meselem, sözlem okaýas. Şenzai, şenzai, ji diýen, ji diýen. Şu wagt sagat näçe diýen manyny aňladýar. Şu ýerde bir üns bermeli ýerimiz bar, ýagny, Aslynda şu ieroglif üçünji tonna ji diýip üçe okalýar, ji. Ýöne bu ieroglifiň soňunda üçünji tonnaky ieroglif gelýänligi üçin ol ikinji tona üýtgeýär. Şenzaý, ji diýen. Şenzaý, ji diýen. Şu wagt sagat näçe? diýen manyny aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy bolsa şu görýän yzygiderligiňizdedir.

Dian Shi bolsa telewizor diýen manyny aňladýar. Dian Shi ikisi hem dördünji tonda okalýandyr, muňa üns beriň. Sözlem okaýas. Ta bu şi huan kan dian shi Ta bu şi huan kan dian shi Ol telewizor görmegi halanok diýen manyny aňladýar. Ironowyň ýazyş yzygiderligine seredýär. Diýen ýyň, diýen ýyň diýip okalýandyr. Onuň manysy, ýagny kino diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Woman, Şamma şihou,

Bu ýerde ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli görkezilendir. Esasan-da, şu ýerdäki ýiň, ýiň diýen ieroglifiň ýazylyşy yzygiderlini has-da çylşyrymlyrakdyr. Olara gowja üns berip, özüňiz aýratyn üns beriň. Bu günki wideomyzyň iň soňky sözlemi bolsa, ýagny dongşi. Doňňşi, doňňşi diýip okalýandyr. Bu diýmek, ýagny zat, bir zat, nämedir bir zat diýen manyny aňladýar. Sözlem okaýas. Wo, jin tian, maýla, han duo, doňňşi. Wo, jin tian, maýla, han duo, doňňşi. Bu Men bu gün birnäçe zat satyn aldym diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip seredýäs. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollagyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap bererin ýa bolmasa-da wideoýazy edip size ýetirerin. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk hoş sag boluň!